Mbuya mono sana abagusii mwensi ase ogochora Mokwaatimes. Moise onde iga, Matiang'i nacha gusii igaa na abangwana baye bonsi ba United Opposition. Bagaetera ekerenyo. Ekero enyoga abwo, omoyega ogakora omokeiga, akinya omonene, omweng'ina akinya omonene, ase bakorete amatia abagaka bakorete amatiang'i omogaka, officially, bakamanya komoa ekerogo kia obonogeri gose igaa. Lakini bado. Abangwana mbarao bakomoramora. Simba Arati nere obete ground na Council of Elders buna espokesman y'omogusii. Indi naende bacha bakamorusia aande mbagaka ki twarora bagochia go crown oyonde aaria orosana ime ekiagera intwe tomaete ng'a omonto once abere crowned nonya etamu yaye terakora gento ki? Teraera.
Mokore emetandao abanto ngoboria bare ng'a simba ndiarusetigwe obonogeri, amacheng'e agacha koegwa. Mpaka gaki baria barenge ase simba, bono bare naende mbarabwo aba arenge ase matiang'i. Rero marogoba iga, nanyora ekejana ekemo, na ekero kiaye komboria, baria baete simba obonogeri mbarabwo.

Amaswali onsi pi, lakini binto mbire omanyete, binto mbire omanyete. Ninki gekogera simbarati akorokire omonogeri? Abagaka mbaro obachete bagaikaransa nse, egroup egete ya abagaka bakamoruka omonogeri ogusii. Kare omoyio pi Nairobi, abwo ndiri abang'ete gochia obogavana. Haya, Matiang'i nere bono abagaka mbare obaimogete bakamoa obonogeri. Mbagaka ki bari koganise nabagusii? Eri nari riswali ritang'ani tobaete kweboria. Mbagaka ki bari koganise nabagusii? Ekogera, nabenge egekundi kia ebijana, ndigie ebijana bitano iga ntere ng'a inche ntenenete ebijana gusii, nabo kegokwaneka? Ndigie omwanasiasa ndie ere? Ebi mbiroo, lakini mbagaka ki batenerete ase ekeene? bare ase ekeene bateneneti gosiiga twensi pi gochakera ikorongo mpaka tabaka, ntomaete ng'a omogaka oteneneti abagusii bonsi pi akorokwa Matundura. Matundura iga aria bachamete gochia mokama, nachire mpaka bwoye nimaete oo. Nsherehe ki Matundura arenge, ne ya matiang'i, eria Simba tarengeo. Ngoriginde abagaaka baria barenge ase simba, batotebi naki nkaye baruseti gocha-gocha-gocha mpaka bagaikera bakoroka simba omonogere. Tiga kwansa ndere ribaga eri kobatebia ng'a banogeri mbori korwa ase bagaaka. Abagaaka bagokwana egento abananchi batagete. Ekero omanyete nanyete ng'a Gusii Council of Elders, ebwate structure korwa igoro mpaka nse. Iga abwo nigo ase inde ntake korigia omogaka ote ogusie Council of Elders ngomonyora. Mbamanyete kumbe nanyore ekiagera nabwaumerete are ekero mbamanyete. Bono onde tokobatebia ng'a abagaka baria bagokwana egento abananchi batagete. Bakwane mamincha ya abananchi igo twabakorire, yabasambire. Ibagotegereeera ebinyoro goeta goeta goeta bamanye ng'a eke na eke naki kegokwanwa. Naende mocha aya egento bagokwana. Bono ebachete gokwatora egento abananchi batagete, naki otorochereti abananchi bago complain ng'a amaandamano abeire, ng'a abanto mbara, abanto bago complain media bakorangeria ase ebiya bisigete baikaransa baa kende babeka monwe bakwana, gose mbaratete aiga ancha aino akare, na abanto batomire buya kabisa baikaranse ase bakwane. Iga ekemanyeene pi, ekero okorigereria eteam ere recognized, abagaka bare recognized gose engima, mbaria baete matiang'i ekerogo. ki'obonogeri, naende bakamokora omogaka, bakamoa mpaka enyimbo, bakamobeka ekiore, tari ekeore, ekiore. Baria nari baria nari the true leaders ba abagaka gose igaa. Baria bande leaders bare kibyao, lakini bono abare overall na egetenenero ya Matundura. Matundura taigokwanera egento abagaka boka batagete, agokwana kulingana na abananchi bagusii abagusii inki baganeti. Ko ntorakane onde bwensi taba omonogeri. Onye simbarati karoche nare chinguru chi'ogokwanera gusii, tigakwane. Onye ma- matiang'i omoire obororo mpaka aroche ng'a nere omonogeri, tigakwane, gose bono gaki, tiga simbarati erakwane buna omonogeri kibyake. Ekero amanye korora naki ekero akwana, ng'a abasii ba abagusii bakore ki? Bategerere. Bono igo chigroup nchire oo, korigia inde abagaka baria. barigetie chimbarati bakamobonogeria mbabori amaswali mbwate omotwoni. Tuesday nkonyora ande omogaka Matundura nere mbabori amaswali mbwate omotwoni. Haya, ntete kobatebia iga, igo mogopiima etofauti nero ya abagaka aba barenge na Matundura kwa Amatiang'i ekero obo na baria barenge na Simba. Onde tiga obamaete so far, abanto mbayi mbainyoiri mbabainyoreti lakini nimbarigia. Ekero kende nanyorete Matundura togekaransa inse omogaka togashare nere kabisa omogaka wa masikani. Akamanya komoka, agantebia ng'a, Simbarati nere omonogeri bosongo igaa, ase engencho ekero abwate nakio ekiya igoro mono, bono onde tiyorakwanere bosongo komobua. Aya, okogenda aria Nyamira County, Nyaribo nere omonogeri ororo. Kulingana na ekerogo keria abwate kia Nyamira, ng'a buna egavana, nere orakwane amang'ana a Nyamira mono. Naki onye rirogi nabo rikoa Nyamira, mpaka ekero Nyaribo agokwana riria okoigwa abanto bakonyegena rirogi naki ki? Nabo kiare iga. Bono nchera tiosi mbarati ararwe bosongo ache gotenena nyariba, na nchera tiosi nyariba ararwe nyamira ache gotenena simba bosongo iga. Mbabwate obonogereru bwabo at their level, lakini bono matiang'i kata ase ekero gakoboria ekia igoro mono, nere ogotenena gokwana ase abagusii bonsi, that's number one. Number two, abanto mbamoitabete chinsemo chionsi pi chiagusii. Onye mwarochi buna achete, kera ase abanto bagosoka bagotera matiang'i matiang'i matiang'i kera ase. Koro ki ng'a nere oitabire na abanto kera ase gusii engima. Bono nare gosaba abagusii ng'a ase tore twebori risuari, ing'o ore na abanto? Tebeneti koba ng'a matiang'i na simba nkomiokani bare, abanto baria mbare league amo. Kimasomo, tigo compare simba na matiang'i. Ase egasi, tori go compare simba na matiang'i. ase obomaere tori gokombea simba na matiang'i, nchera teiyo orakombie abanto babere, ekero abagusii boka mbamanyete. Ase amatiang'i abaito gotiema nigo orarie opresident, onye simba gatagete koba omonogeri, tiga abore ekerogo kia opresident, egere matiang'i amanye ng'ake nimbwate omongwana onde igaa ore level yane, tiga toborane ng'aki bono togokora ng'a okoba ki? Omonogeri. Lakini ase bono iga, matiang'i oro. Kero kende mbare omoika oborie naki nse ase ki totari gokwanera maraga. Maraga tari ng'a tomombeti, inche buna inche mogwera tingomombi pi tiambateneete ekemo. Maraga tingomombi okona omoka akaba omasikani osaveti buna ejudi esa naki echief justice ya Kenya, naende agakora egasi engiya sana totanyore chief justice buna ere. Naro kobe nare kore tie with dignity gose ache nyamira atokonye ng'a ore bogavana. Lakini bono oamire gosoa siasa. Ekemanyererio nkeria ng'a egeroundi nkeria na Maraga. Maraga nabwate abanto baye yes, lakini abagusia abange bare ase matiang'i. That is why nonya na abagaka baria ba ekeransi ase bagapima Maraga na matiang'i bakarora ng'a yaya abanto ng'a bagokwana matiang'i. Naende nabatebitie ng'a abagaka abwo baumeranire, na amatiang'i, baumeranire na amaraga, basangire. Igo mobase koira esike iga ng'a mbarosie gento bagokora. Naende tiga ngote ng'a ekerogo keria kia obogaaka keria kia amatundura, banto baria mbari goakanwa besa, banto bakwerwa na nchondo erwe iga iga moke mokobere ritoke mote omogaaka, ritoke erio ase egasi engiya mwakorete. Nabo ekoba igo. Bono nare kobasaba rende abagusii mwensi pi asemore, tobe abateareru, ebiongozi biria tobwate, tomosa tobisapote. Nchera teiyo buna gusii igaa, torakonyeke onye tokonara gotuga ebiongozi biaito, kobarenda na kobaa okoboko, gokobaa chinguru. nchera teiyo, mpaka abagusii tomenye ng'a getobwate ekiongozi ki keroho, tiga tomoe okoboko tomosugume kabisa. Ekero atware chinguru, togosuka mega, oyarire, mbuya mono sana twaumerane.